Якын килә торган түгел иде аның. Кушкан эшен эшләмәсәң, тукма батарга да күп сорамый иде. Кемнең балачактан бакча утап, утын кисеп, мал корап, өй җыештырып ятасы килсен инде. Җәйге иртәдә күзгә төшкән беренче кояш нуры белән бергә уянасы да килми. Рәхәтләнеп, йомшак мендәремә чумып, төшкә кадәр йокы симертергә әзер мин. Кичтән озак уйналган. Авыл баласын әйдәкләп, кичке тугыздан җыеп, өйгә бикләп кую юк иде элек. Качышлы, буяулы, әбәкле, кырыкмаса кырык төрле уеннарыбызны уйнап тәмам арып-талып, өйгә кайтып егылганда төн уртасы булгандыр. Әти-әнинең сүз әйткәнен хәтерләмим, картайгач кына тудырган кадерле кисәкләрен мине нык иркәләделәр. Ну, ул үзәккә үтә иде. Бу зараза нигә шундый усал икән, кайтмасын иде укуыннан, я тизрәк кияүгә китсен иде дип тели идем. Чөнки мин ялкауны эшкә өйрәтеп, кеше итәргә тырышу аның чынга ашмас максаты иде. Мин аның эшләми торган чагын да хәтерләмим. Өйдә чакта үзенә дә, башкаларга да покой юк иде аннан. Иртәнге алтыда, тор! Шун беттемени? диюенә, Бүген эш юк бит инде, дисәң, бетте. Су коену да, кояшта кызыну да, уен да, чурт та булмаячак. Җиде тирең чыкканчы, әллә каян, әллә ниләр уйлап чыгарып эшләтәчәк. Алтмыш кеше алып килсәгез, алтмышына да эш табам. Юл күтәре. Тиз торып бас, бар суга. Ю идәнне, җүнләп ю. Әнә чүбе калды, әнә тегендә тузан. Савытың майлы, кабат ю. Чебиләргә чирәм йолкы. Утасаң, юньләп ута. Түтәлеңдә калган чүбүләннәрен авызыңа тутырам. Көне буе шушы һәм башка дистәләп боерык фигыльләрне үтәп, көн үтә. Йә көтү чыкканда чыгып качасың, йә шул җәллад кулы астында мыр-мыр сукранып, кушканын эшлисең. Тәмле ашарга кушмый, көчләп гимнастика ясата иде ул миңа. Минем баллы да, татлы ашап кабарган иркә тәнем җан ачуын чыгара иде. Беләсеңме, ни була күп конфет ашаган кешегә? Алар синең кебек симерәләр, симерәләр дә бух! Шартлыйлар. Эш эшләмәсәң, гел тәмле ашап тик ятсаң, син дә шартлыйсың. Озак калмаган инде, дип, мине куркыта иде. Эшкә өйрәтеп, миемне кайнаткан бу җафа үзе дәреслекләрен тотып та карамады, ә авыл мәктәбен бик яхшы билгеләргә тәмамлап чыкты. Үзлегеннән исә гел татар тарихы, борынгы дәүләтләр һәм тәбигать турында укый иде. Авыл зиратындагы бөтен борынгы каберләрнең язу ташларын чистартып, аларны укып, ничәенче гасырда, нинди кеше күмелгәнен, аларның кайсы бәк, кайсы морза, кайсы тархан булганын язып бара торган иде. Игътибары күп өлкәгә юнәлде аның. Тегү дә текте, техникага да мөкиббән булды, чит телләргә дә, шифалы үләннәр, халык медицинасы белән дә кызыксынды. Иптәшләре Ир балалар булды гел. Шулар белән күрше авыл клубларына йөрде, колхоз бакчаларына кишер-кыяр бурына йөргәнен дә хәтерлим. Яшьләр авылга авыл сугышканда да катнашып, канап, сыдырылып кайта иде. Үзенә мәңге сүз әйттертмәде. Каршы әйтә, үзенекен итә, кирәксә, малайларга каршы да сугыша иде. Җитмешенче еллар өчен сирәк хәл, яшьтән Кыз башы белән матайда чапты, машина йөртте, хәтта җәйләрен комбайнчы ярдәмчесе булып та эшләде. Институтның техник факультетын тәмамлап чыкты, мәктәпкә урнашты, һәрчак җитди һәм таләпчән иде. Тик никтер үзен укучылары ярата, көтүләр белән артыннан ияреп йөри иделәр, Балалар бакчасында да эшләде, анда да хөрмәт казанды. Шулкадәр усал, үз сүзле, гел нидер куша, өйрәтә, эшләтә, моңа ничек түзәләр икән дип уйлый идем. Җирне, авылны, урман-суларны яратса да, шәһәрдә яшәде. Тик гомере буе авылда агач йорт төзеп, мал асрап яшәргә хыялланды. Ире белән балаларын да солдатларча муштрага өйрәтте. Фатирының наять картинка булуы да, тормышының җайлы тәртипле баруы да рульдә үзе булу нәтиҗәсе иде. Гаиләсендә дә аңа сүзсез буйсындылар. Каршы торып кара бар, хәзер телеңе тешләтер! Ире һәм балалары өчен бернинди җилдә дә җыртылмый торган җилкән иде бу усал хатын. Кызының холкы нәкъ үзнекечә, әйттем, эшлим. Чит телләр факультетын тәмамлап, Монда күпме көчәнсәң дә байый алмыйсың, аннан ярдәм итеп тора алырмын, дип, Америкага китте дә барды. Ике шәрәштә эшләп, булышты аналарына, аның ярдәме белән машина алдылар, кайтып йөрергә машина булгач, авылдан җир алып, дача булдырдылар. Берничә ел тагын беркемгә дә тынгы булмады. Кайткан-киткәннәр җирне таштан, чүптән чистартты. Усал хатын үзе алдан җигелеп, Ире белән улын да бу эшкә кушып, кызыл балчыклы, комлы-ташлы җирне сөреп, чистартып, шау бакча ясады. Агачына кадәр үзе кисеп ташып, мунчасын, гаражын салды. Бар икән үҗәтлек, бар икән тынгысыз җан, бар икән көч, дип кай-кайчак гарык булып сүгенүчеләр дә булды. Шулай да кеше таш түгел, өзлекте. Исән калыр микән дигән уйлар килде ул чакта. Башкалага кадәр алып китеп, йөрәгенә операция ясадылар. Аңына килгәндә, аңа карарга куркыныч иде. Хәлең ничек? дигәнгә, Авылда өй салырга кирәк, дип җавап кайтарды. Йөзләре әле чирдән агарып каткан, куллары ошамаудан хәлсезләнеп, нечкәреп калса да, Шәһәр бетерә кешене, авылда өй салам, диде. Мин аның яңа тернәкләнеп килүче, әмма очкын кергән күзләрен күреп, яши бу болай булгач, дип уйладым. Ходайның рәхмәте үзенең гайрәте белән терелде. Сүзе гомергә ук булды. Әйткәнен бу юлы да эшләде. Булган запасын туплап, җитмәгәнен кешедән җыеп, маллар сатып алды. Мең бәлаләр, хәтәр, зур тырышлыклар белән аларны симертеп, сатып, йорт өчен бура булдырды. Үзе хыялланганча, үзе теләгәнчә матурлап, чуарлап, бер ел эчендә йорт торгызды. Аңа гына хас дуамаллык, эшчәнлек, үҗәтлек белән тырмашып, гадел эш белән табылган акчаны ялгый-ялгый тәки йорт салып керде. Бу зур эштә катнашкан ире белән улына да, башкаларга да аныңча булсын өчен нык түзәргә, җәфаланырга туры килде. Усал хатын бу юлы да эшен җиренә җиткерде, Куелган максатына иреште. Шәһәрдән китте. Алмагачлар, шомыртларга күмелеп, чияләргә уралып, авыл күрке булачак үз йортына яшәргә кайтты. Элекке татар авылларында гына булганча, су буеннан тал җыеп, аны үреп, бакчасына киртә урынына читән корды. Карт шомырт төбендә өлгереп килгән алмаларга карап, куанып, шул читәнгә терәлеп утырып, иске җиз самавырдан бөтнекле чәй эчкәнебез әле дә төшкә керә. Үзлегеннән гарәп телен ныклап өйрәнеп, Коръәнне ятлады ул. Намаз укып, ураза тотып, тәкъва яшәүгә күчте. Бу турыда кайберәүләр кебек кычкырып йөрмәде, рухы таләбен генә чынга ашырды. Туганнан бирле мине типкәләп эшкә, максатчан, үҗәт булырга өйрәтергә азапланган бу усал хатын минем бертуган апам Габделәхәт кызы Илсөяр иде. Бик авыр чакларында да сыгылмый, кичерешләрен күрсәтми, зарланмый, офтанмый, хәр мәсьәләгә мөстәкыйль чишелеш таба торган кеше булды ул. Җилфер-җилфер буранын уйнатып, аттай җигелеп, җир җимертеп эшләп яшәгән апам ихтирамга лаек булган икән. Мин моны яши-яши генә аңладым. Үзе дә тынмый, башкаларга да җитәкчелек итә белгәннәрнең генә тормышы кайный дөньясы бара бит. Яткан таш астыннан су акмый. Тукмаулары, нәсыйхәтләре дә урынлы булган. Иркәләнеп бозыла барган миңа ул биргән сабаклар бик кирәк булганнар икән. Соңгы көненә кадәр зур эшләр башкарырга планнар корды. Авыру булуына карамастан, яшәүдән җиксенмәде. Эшләсә генә яши бу, эше бетсә чирли, ни генә уйлап табып, нинди генә эшкә җиксә дә риза, галәм корабы төзергә генә тотынмасын, дип көлә идек. Тик гомере булмады апаның. Шактый планнары, башкарылып бетмәгән эшләре калды, 52 яшендә дөньяны калдырып китеп барды. Тирә-юньне ап-ак кар каплаган, җирнең тынычлап йокыга талган шушы мәлендә апамның Туган көненә җыела идек. Аныкы кебек тәмле гөбәдия, ул ясаган кебек чәкчәкне беркемдә дә авыз иткән булмады. Ират эшенә генә түгел, аш-суга да бик оста иде ул. Пешерәм, тик синеке кебек тәмле чыкмый, апа. Исән булсаң, Мин өйрәткәндә нәрсә карга санадың соң, ачыгавыз? Тукмап өйрәтәсе калган сине, тавык баш, дияр идең. Бәлки әйтәсеңдер дә, ишетмим генәдер. Дөньялыкта әйткән үзем өчен мөһим сүзләреңне хәтерлим анысы. Нык булырга кирәк. Тормыш оямый ул. Көч сүзне бәреп ега да таптый. Яшәргә телисең икән, җебеп төшмә. Рухы көчле кешегә Ходай гайрәтен дә, дәрт-дарманын да, муллыгын да бирә, дия идең. Бу язмам синең турында истәлек булып китабымда саклансын. Хатирәләрем исә усал һәм тик тормас Илсөяр апаның рухы шәрифенә миннән дога булып барып ирешсен. Амин.